Merhaba hevano em bi derseke din dîsa bi hev re ne. Em ê di vê videoya xwe de em ê di vê dersa xwe de li ser çîrokiya dema boriya têdayî bisekinin. Hevalo em ê destpêkê behsa taybetiyên çîrokiya dema boriya têdayî bikin. Pişt re em ê çi bikin? Em ê hinekî behsa girîngiya çîrokiya dema boriya têdayî bikin. Lê esil ya girîng lêkêra bûnê ye. Em ê behsa girîngiya lêkerabûnê bikin. Paşa em ê e, çend heb mînakan bidin. Çîrokiya dema boriya têdayê em çima bikartînin rastî em dixwazin vê hîn bibin ne wisa. Em ê behsa vê yekê bikin. Em çîrokiya dema boriya têdayê çima bikartînin. Ji awayê pêkanîna wê zêdetir Em çima bi kar tînin? Em ê bersa wê yekê bidin. Haydê em dest pê bikin. Taybetên çîrokiyê dema boriya têdayî. Çîrokiyê dema boriya têdayî demeke hevedudanî ye. Ji aliyê wateya demê ve piştî dema boriya têdayî tê. Li ser rayeka dema boriya têdayî ya lêkerê çêdibe. Heval em niha taybetiyên vê demê em rêz dikin pişta em ê mînakên wan nîşan bidin û di dawiyê de em bibêjin we vîdeo temaşe kir bizivirin serî van taybetiyan dîsa bixwînin û di serê we de dê wêneyekî baş çêbe dê dîmenekî baş çêbe bi rastî bi vî awayî fanbar dibe. Piştî rayeke dema boriya têda ya lêkerê rayeke dema boriya têda ya lêkera bûnê tê. Ev jî taybetiya çîrokiya dema boriya têda ye. Heta ku rayeka dema boriya têdayê em nebînin, em peyda nakin, em nikarin çîrokiya dema boriya têdayê e, pêk bînin. Kartefa neyîniyê ya çîrokiya dema boriya têdayê ne ye. Ev qertaf berê lêkerê tê lê berê kêjan lêkerî tê lêkerî tê berê lêkerên hevedidanî em bibêjin lêkerê hevedidanî lêkera bingehên kêjan e berî wê tê em bibêjin lêkera xwerû kêjan e berî wê tê em bibêjin lêkerên ku bi în û andinê hene ev qertaf berî wan tê Lê ev qertaf dikeve navbera pêşkir û lêkerên bingehîn ên ku bi pêşkirên lêkersaz pêk hatine. Ev tê çi çi wateyê? Ev tê vê vê wateyê. Hin lêkerên me hene yên pêkhatî yên bi pêş pêşkirên lêkersaz da ra ve hil ro çê ber. Ev pêşkir lêkeran pêk tînin. lêkerên bi vê awê pêkhatî hene meselan bibêjin hildan, vekirin, vexwerin, vexwarin, daxistin, daketin, em bibêjin raketin ev lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine. Ev qirtefa neyînê dike navbera em bibêjin pêşkir û lêkera bingehîn. Em ê bi tevî mînakan vê yekê nîşan bidin. Hemen o lêkera bûnê berî ku em derbasê mînakên xwe bibin, berî ku em bidin femkirin ka em çima dema em çima çîrokê dema borê boriyê têdayî bikardînin, dev em hinekî behsa lêkera bûnê bikin. Em lêkera bûnê nas nekin, fêm nekin, em ê deman jî fem nekin. Heta me em ê vê demê jî fêm nekin. Hemen lêkera bûnê em di hema bibêje li her derê bi kar tînin. Di hemû dem û reweyan de em bi kar tînin. Em piranî wisa bikin ê baştir bibe. Lê ke re bûnê nebe bi rastî e, mirov nikare deman ava bike, mirov nikare pirsan bike. Mesela gava ku em dibêjin navê te çi ye? Ev eya vê derê dîsa ji lê ke re bûnê tê. Mesela em bibêjin tu ji ku yî? Ev ev îya vê derê dîsa ji lêkera bûnê tê. Em çi bikin ev lêker derkeve hemberê me. Mesela gava ku em dibêjin ez diçim ez diçim ev ima vê derê dîsa ji vê lêkerê tê. Ji ber vê ev lêkera bûnê lêkereke gelekî girîng e û hema bibêje hemû karobar li ser milên vê lêkerê ye. Yek jî girîngiya vê lêkerê hevalno em bibêjin e, demên hevedûdanî pêk tîne. Demên hevedûdanî. Ev çîrokiya dema boriyê tê dayî jî demeke hevedûdanî ye. E, em ê e, bi taybetî li ser vê bisekin. Ez behsa em demên din nekin, bila serê me zêde tevlihevine be. Ev lêker nebe çîrokiya vê demê pêk naye. Em ê niha lê binerin. Em basa çi dikin? Em ê baştir fem bikin. Lêkera bûnê em niha mînak mînakan nîşan bidin. Dema boriya têdayan pêşî bi kar bînin. Em vê lêkerê e, di dema boriya têdayan em ça bi kar tînin. Pişta em ê nîşan bidin. Çîrokiya vê em ça bi kar tînin. Em ê ser bisekinin. Ji bo baştir were fem kirin. Daha hûn dibêjin ev astronot li vê derê çi dike ne çi eleqe vî astronotî bi lêkêra bûnê re heye ji bo em bibêjin mijar serê me de bimîne mayînde bibe vî dîmenê ji bîr nekin ev wêneyekî gelekî xweşik e em ê niha lê binêrin Me çima ev daniye vê derê? Dema boriya têdayî gava kam lêkê ra bûnê bi kartînin em bi vî awayî bi kartînin em dibêjin ez bûm astronot. Di gelek mînakan de her, her kes dibêje ez bûm mamoste mamoste ya hûn ji bîlî mamoste hûn tiştekî nizanin bibin doktor bibin astronot bibin mühendis endezyar bibin çizanim birkar ma, ma bibin tiştekî yani Tu bûyî astronot, ew bû astronot, em bûn astronot, hûn bûn astronot, ew bûn astronot. Ev dema boriya têda ye. Tamam. Em ê niha çi bikin? Em ê niha çîrokiya dema boriya boriya têda em ê nîşan bidin. Binêrin ev demçapek tê. Ez bûbûm astronot. Binêrin li vê derê di heb lêkerên bûnê derketin hemberê me ne wisa a taybetiya vê demê ev e taybetiya çîrokê dema boriya tê de em dibêjin demeke hevedildanî ye ji ber vê lê em ê qesekî din nîşan bidin hin teşeyên vê yên cuda jî hene. Ez bûbûm ma astronot. Tu bûbûyî astronot, ew bûbû astronot, em bûbûn astronot, hûn bûbûn astronot, ew bûbûn astronot. Heke bala welê vel vê derê em werin vê derê. Dema boriya têdayî. Binêre em rayeka dema boriya têdayî ya lêkêr em ça bi dest dixin em em li kesê sêyem dinêrin Binêrin ew. Em li ewê dinêrin ê yek şimar. Ez, ez na tune ew. Binêr ew bû. Ew bû astronot. Îcar em vê bûyê hildin tînin vê derê ji bo lekê re bûnê ez dibêjim. Pişta em çi dibêjin ew bû bû astronot. Hin kes ji ber ku lekê re bûnê nas nakin, nizanin wiha dinivîsin. Ez bibûm. Yani şûna ku bibêje bû, bû dibêje bi, bibûm. Tu bibûyî, ew bibû, bibûna. Mesela divê divê em bi vî awayî bibêjin. Ew bibû, em bûbûn, hûn bûbûn, ew bûbûn. Em daha bûnan bi kar tînin. Helbet bi vê pênaseyê me ji lêkerê fehm kir. Hindik be jî me jê fehm kir. Lê ev çi ev bi giştî mirov nikare bibêje çîrok çîrokê dema boriya têdayî temsîl dike. Em niha dewam dikin em mînakên xwe nîşan didin ji bo em baştir fêm bikin ka em çîrokê dema boriya têdayî çima bikar tînin. Hevala li vê derê me çîrokek nivîsiye temam em ê niha lê binêrin ji bo em fem bikin em çîrokê dema boriya têdayî çima bikar tînin. Temam em ê hewl bidin vê yekê. Mixabin heta niha di rêzimanên Kurdî de kesî behsa vê yekê nekirî. Em çima vê demê bikartînin? Tenê çend heb mînak nîşandane awayê pêkanîna wê wiha wiha wiha wisa pêşkêş kirine. Ev mamosta İbrahim Seydo Aydogan pisporê demnasiyê ye.

Wê ev video temaşe kir, tamam. Wê ev video temaşe kir. Hûn nav vê videoyê temaşe dikin. Sibê hevalê wê hat cem we û ji we re got ku di YouTube'ê de filmekê em temaşe bikin. Piştre gava ku hûn li filmê digerin çavên hevalê we hevalê we bi vê videoyê ket û got bisekine. Em vê vîdeoyê temaşe bikin ka çawa ye. Tamam. Hûn jî bersivê didinê û dibêjinê. Min duh ev vîdeo temaşe kiribû. Binêrin. Min duh ev vîdeo temaşe kiribû. Ev gava ke em dibêjin min temaşe kiribû ev kar, ev bûyer kengê pêk hatiye? em ê bêjin di pêk hatiye. Berî we pêk hatiye. Bine hûn behsa tiştekî dikin lê ev tişt beriya we pêk beriya beriya we pêk hatiye jî. Binerin min di ev vîdeo temaşe kiribû. Em li dewama wê binerin. Ev vîdeo ya dersa Kurdî ye. Bi rastî gelekî bi feyde ye. Heval we dibêje nexwe ez jî temaşe bikim û hûn ji nû ve temaşe dikin. Lê hevalê we temaşe kiribû. Ev yek em ê e, em li diyalogê binerin ji bo em mijarê baştir fêm bikin. Em vê demê çima bikartînin, em vê çîrokiya dema borê tê de çima bikartînin. Ez dû hatim ber serê te rûniştim. Min tu nedîtî û kesê diyem dibêje Tu raza bûyî loma te ez nedîtim. Bila tu raza bûyî loma te ez nedîtim. Bila ev razan kengê raza bûyî tu raza bûyî kengê pêk hatiye beriya vê. Ez dû hatim ber serê te. Beriya vê qewim yê jî. Ji bo mijar baştir wele femkirin em mînakeke din jî bidin. Serê sibehê gava ku min rih û simbelên xwe kir dikirin, wisa ji min va xuya dikir ku wek ez hemû toza li ser çermê xwe yê ji roja dayikbûna xwe ve heta niha paqij dikim. Min xwe ji bo derketina bi kincên vekirî û bi kêf ve amade kir. Vê rewşa min zirevê diya min qetand. Ji ber vê xwest bala min bikişîne ser reşayî û xemgîniyê ku hemû kolan dabûn ber xwe. Binêrin. Li vê derê heta vê derê ev ji ber ji ber ji ber vê xwest bala min bikişîne ser. Binêrin. Vê derê dest pê dike. Heta vê derê dema boriya têdayê ye. Lê li vê derê çi dibe tiştek diqewime binêrin. Ji ber vê xwest bala min bikişne ser reşayî û xemginiyê ku hemû kolan dabûn ber xwe. Yanê reşayî û xemginiyê hemû kolan dabûn ber xwe ev bûyer beriya vê bûyerê pêk hatiye jî. Tamam. Em vê demê ji ber vê yekê bikartînin. Helîm Yûsif waşê di hundirê min de rûpel şêst û sisê. Evalo yek ji taybetiya romanan ew e ku e, romannûs deman pir e, baş bikartînin, xweş bikartînin. Mesela Helîm Yûsif jî yek ji wan kesan e ku e, deman bizanebûn û pir xweş bikartînin. Bine heta vê derê dema boriyê têdayê bû paş re çi kir? Li vê derê demek pêva kir û wate guherand. Heta ku te xwe amade kir ew çi bû? Ev kesê ku xwe amade dike beriya vê bûyerê xwe piştî vê bûyerê xwe amade dike. Binê pêşî boyer boyer diqewime ew çibû ew çibû pişta heta ku te ew çibû pişta wî xwe amade kiriye. Yanî wateya çîrokê dema borê tê de jî ev e. Awayê pêkanê çîrokê dema boriya tê de ye lê kerê ne ger bihêz. Rayeke dema boriya tê de ya lê kerê Tîpa pevgirêdanê pişta reyeka dema boriyetê de ya lêkera bûnê pişta jî cînavkên kesandinê tê. Em em pêşî li dema boriyetê de binêrin pişta em ê çîrokiyê bidin berhev ji bo em baştir mijarê fêm bikin. Ez hatim. Tu hatî, ew hat, Em hatin, hûn hatin, ew hat. Em rayeka e, dema boriya lêkerê em ça bi dest dixin, em rayeka lêkerê ya dema boriya têde em ça bi dest dixin, em em li kesê sêyem dinêrin, ew hat. Lê ev lêke lêkereke ne gerguhêze. Ev awayê pêk e, awayê pêkanînê em ji bo lêkerên ne gerguhêz bi vê awayî bi dest dixin. Em li çîrokiya dema boriya tedayî binêrin. Ez hatibûm, tu hatibûyî, ew hatibû, em hatibûn, hûn hatibûn, ew hatibûn. Binêrin, em her du deman bidin berhev ferq çi ye? Ferq ev e ku çîrokê dema boriya tedayî li ser rayeka dema boriya têda ya lêkerê pêk tê binerin. Li vê derê ez hatim hatibûm bûmekî pêva dikin tamam tu hatî tu hatibûyî ev ya vê derê jî e, hin kes dibêjin tîpa pergirêdanê ye em dikarin wisa jî qebûl bikin hin kes dibêjin ji raberê ma ye lê li vê derê wekî girêdanekê em dibînin binev ew hat ew hatibû Em hatin, em hatibûn. Hûn hatin, hûn hatibûn. Ew hatin, ew hatibûn. Em bûnekê bi lêkerê ve dikin. Dîsa lêkerê ne gerguhêz. Ew li Wanê pênc salan jiyabû. Heta dibe ku şeş salan, e, ses, şeş sal bin jî. Ev lêkerê negergêst. Ew bûbû astronot lê ji kesî re nedigot. Ew astronotê astronotê gava din tê bîra ne wisa. Bine me negot bibû me got bûbû. Ew ji bilindahiyê pir tirsiya bû. Lê şerm dikir ji wan re bibêje. Ev hevokên e, çîrokê dema boriya têdayîne û bi lêkerê negergêz. Hevalê min berê min hatibû. Yanî piştî heval çû piştre ev kes hatî. Ji ber vê dibêje hevalê min berê min hatibû. Besa çîrokiya vê demê dike. Hûn di nav berfê de qerisî bûn lê kes bi hawara we nehesyabû. Ew nêzîkî mala we ketibûn erdê. Piştre bavê te hatiye hewara wan. Wan heyfa welatê xwe hildabû. Vê yekê jî zora dijmin biribû. Ew behsa çîrokiyê dike. Lê kerên gerguhêz dema boriya têde em lê binerin. Min name, name nivîsî. Te navnîşan zanî. Wê yan jî wê pincab çinî. Me xaniyek kirî. We dar birî. Wan mase danî. Dema boriya tê de em çima nîşan didin ji bo em ji çîrokê dema boriya tê de em fêm bikin loma min li vê derê name nivîsî, navnîşan zanî, pincar çinî, xaniya kirî, dar birî, mase danî binêr li vê derê ê bibe ça çi. Navceyê ça çêbe. Çîrokê dema boriya tê de min name nivîsîbû. Hevana di lêkerên em bibêjin bi iyê diqedin yan jî bi dengderekê diqedin bi vî awayî çêd be. Lê li jorê me lê herî lêker hatine ne wisa bûne. Lêker hatine ez hatibûm û di vê derê hebû û ez hatibûm lê li vê derê min name nivîsîbû. Ev çi nîşan de her tim I nabe tîpa pevgirê danê. Ne mesela. Mesela lêkera kirin. Min kir, min kiribû. Lêkera kirinê çê dibe. Lê lêkera nivîsînê çê nabe mesela. Te navnîşan zanî bû. Canan e, mirov xwe şaş dikin vê î dikin. I lê ev î ye. Te navnîşan zanî bû. Wî yan jî wê pincar çinî bû. Ev çini bû em nikarin binivîsin, çinî bû divê em binivîsin. Me xaniyek kirîbû, we dar birîbû, wan mase danîbû. Binêrin, nivîsî, zanî, çinî, kirî, birî, danî. Me çi kir? Me bûyek pêva kir, bû çi? Bor çîroke dema boriya tê dayî. Min nameya nivîsî. Lê yeke gelek nameya nameyan binivîsin em ê çawa binivîsin? Em ê neyê pêva bikin. Ew lêkera bûne em ê awayê wê raderîn em ê çawa hatiye nivîs em ê wisa dayîn em ê perjimariya wê nîşan bidin. Min name nivîsî yek jimar. Heke em bixwazin hejmara bi reserê nîşan bidin em ê bibêjin min nivîsî bûn Ne em ê dayîn vêde min nivîsîbûn. Te navnîşan zanîbû, heke gelek navnîşan hebin te navnîşan zanîbûn em ê binivîsin. Di demên borî de çi dibe? Lê ker li gorî bi re serê tê kişandin. Yani berevajê dema niha. Di dema niha de lêker li gorî kirdeyê, di demên borî de lêker li gorî bi re serê tê kişandin. kişandin. Wê yan jî wê pincab çinî bû. Yan bibêjin gelek pincab çinî bûn wê demê me neyê pêva bikin çinî bûn. Me xaniyek kirî bû, kirî bûn. We dar birî bû, yekjimar em pirjimar bikin em ê bibêjin birî bûn neyê em ê daynin. Wan mase danî bû, em pirjimar bikin em ê bibêjin danî bûn. Li kerên gerguyê di serdema boriyê tê dayî min vîdeo temaşe kir te zarok birin wê yan ji wê keredor çêkir me peyam şand we gul av dan wan cînar ve xwendin em nav em vê bikin çîrokê dema boriyê tê dayî min vîdeo temaşe kiribû binê kir kir ibû me dîsa bû pêva kir Te zarok bir, mesela bir li vê derê bir, birin, biribûn. Pirjimar. Wê yan jî wê keledor çê kiribû. Em gelek keledor nayên çê kirin, piranî bi vê awayê em ê bikar bînin. Wê yan jî wê keledor çê kiribû. Me peyam şandibûn, lê peyam pirjimar e, em dikarin bikin şandibûn jî. Hekem pirjimarlik bikin. We gul av dabûn, wan cînar vexwendibûn. Bine li vê ev lê kereke ev lê kereke pêk hatiye biborin ne hevedaniye pêk hatiye ve xwendin ema me qasekî din gavak em hevakan neynî dikin em çawa neynî dikin em hinek besa vê yekê bikin besa lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine Hin mînakên din ên tevlef em li van binêrin. Heke wan aliyê me bikira em niha bi ser ketibûn. Bi ser ketin ji xwe bi serê xwe lêkerek e. Bi ser ketibûn ev jî bû çîrokîn. Me dibistana xwe di sala du hezar û nonzdeh hindin de bû nûkirin, lê divê em îsal dîsa boyax bikin. Gelo wê navê xwe dabû nivîsîn? Ev ji wekî pirs. Şevînê hên gotin ji wan re gotibûn, zora wan çibû. Wan pirtûkên nû dabûn xwestin. We mala xwe bi erzanî dabû firotin. Zarokan kûçik dabû revandin ji ber vê yekê hêrsa cînarî hatibû. Min ew di saet şeşan de dabû rekirin. Belê neyîniya e, çîrokê dema boriya têdayî. Heva me got neyîniya e, qertefa ku neyîniya çîrokê dema boriya têdayî pek tîne neye. Min video temaşe nekiribû. Ev e, mînakên li jor medan hin ji wan erênî bûn hin ji wan neyînî bûn. Lê bi taybetî em li vê derî behsa neyîniyê bikin ji bo mijara baştir were fêmkirin. Te zarok nebiribûn. Min em em qertefa neyîniyê neyê tînin em berî lêkerê tînin. Em bi vê awayî neyînî dikin. Bin te zarok nebiribûn. Erêniya vê hevokê çawe te zarok biribûn. Lê li vê derî neyîniyên nebiribûn. em ney ber lê kêrê tinin û peyva dinivîsin. Wî yan jî wê kereloş çê nekiribû. Ewa me di serî de me çi got me got qertefa neyînî dikeve navbera pêşkir û lêkera bingehîn. Di vê derê çê kirin. Lêkera bingehîn kirin e ev jî pêşkira lêkersaz e. Em qertefa neyînî dixin navbera van herduyan. Yanî em nabêjin wî keredoş ne çêkiribû hin here Musa jî dibêjin lê piraniya em bibêjin Kurda bi vî awayî bi kar tînin loma jî lê li gorî mantiq em bibêjin divê ev ne bihata serê vê lêkerê lê nehatiye kurmanc bi vî awayî bi kar tînin em em jî bi kar vî awayî bi kar tînin piraniya kurmanc bi vî awayî bi kar tînin. ku ziman di zimana nivîskî de jî ji xwe bi vê awayî tê bikaranîn. Lê e, hin herem vê neyê tînin serê lêkerên pêkhatê. Me peyam neşandibû. Bine şandin. Şandin ev jî lêkereke em bibêjin pêkhatê bi andinê lê wekî e, lêkera çêkirinê nîne. We gul av nedabûn. We gul av nedabûn. We gul av dabûn. We gul av nedabûn. Wan cînar venexwendibûn. Binêrin li vê derê ve pêşgira lêkersaz e. Ev jî qirtifa neyînî ye. Ketiye navbera wan her duyan. Xwendin lêkera bin geyîne ve xwendin bine ve hatiye wateyeke din lê bar kiriye lê di rastiyê de xwendin çi ye xwendin gavek mirov nivîsê dixwîne ne lê ve hatiye li vê derê wateyeke din daye lêkerê ve xwendin gazî kirin Spartakeke me heye hevala. Spartaka me û em vê Spartakê bibêjin û videoya xwe jî bi dawî bikin. Di hevokên çîrokiya dema boriyet tê de yan yan di pirtûkan de peyda bikin binivîsin yan jî hûn bi xwe binivîsin û bînin di beşa şîroveyê de bi me re parve bikin em em bibînin ka bi rastî jî we çiqas jî dersê fem kiriye heta derseke din bimînin di xweşiyê de.